A so solo makamu e u humesa album leyi vanhu va ku yi rhandze swinene e la handle e album ya kahle swinene vula u yi lavini ka pitbull a ku endleke e swilo van'wana va nga ku rhandzeni kumbe mukhegula e ni la champagne wa tototo very good song u tshame ntsena ku tsakiseni la handle mina I would say my favorite la ka.

Mara ndi ranga ndi randa ngo Mackenzie. I think that's the, that's the another thing. Keep the big confused. Hlelo ndi rhandza ngo Mackenzie. I feel like I fall under the spectrum ya ya Nhlelo ku ni rhandza ngo Mackenzie. I don't hate G1 but I, I, I just love Mackenzie more more than G1 which is like a, a, a debate swi swi ri one. So leswi vulaka ku ri Loko swi ta ka ku yingisela music wa G1 swi swi a swi ni oloveli ngopfu you know but I listen to this one I've listen to some previous albums ni tshame ni endla ti ni vulavula hi swi swa music wa Solly Makamu nkarhi wun'wana back then ivi ni kakatloriwa hi ti fans ta G1 then I stopped I stopped talking about his music because of that that is the honest truth but then I felt like this one it looks like va le ku vanhu va le ku yi enjoy-eni va tele leswi vulaka ku ri G one i i did something good um ni nga vula swin'wana swa ku maybe I'll give you one reason why G one's music sweswi ri ri ku rhandziweni like tinsimu ta G one ti ri ku rhandziweni ngopfu a a ni tshame ni vulavula hi ku G one is one of the bigger artist leti nga kona ka Xitsonga right now sweswiwani whether he's Propelled himself hikuva a ka va a va va ri ka main stream ya Xitsonga music ku fana na ka Question mara right now loko u lava hi hi ti nqambi leti tinqambi kumbe tinqambi leti vanhu va ti rhandzaka G-one yi wela kona ka ka nhlengelo wolowo so i nge n'wi ignore i nge n'wi ignore and it's another thing se a lwela yini album leyi ya ku humaka sweswiwani yingiserini Pitbull. It's a very good song. Actually, into Ngari Pitbull is my favorite song ka album leyi. Uh, that's why ni ku ni nga vula ni ku a hi beli ni dyiwa na ngoko hayi misala yo tirhile ma eh ni ta vula ku why vanhu va ri ku va ri ku swi rhandzeni swilo leswi va nga ku swi endleni right now um loko ni languta Pitbull i i risimu leri ri nga ku boast-eni you know ri boast-a hi ndlela liya ya ku loko swi ta ka vunanga dirhi yi dyiwa na nghala hi byona byi bongaka ku bonga byona ntsena lani you know van'wani va tikama loko va yimbelela a hi swi ri before mani la you know ti beat ta ta va va nga ta hi va nyika you know hi byona byi nga byi nga ku lawuleni ka swigava leswiwa hi ku ya hi G one. Loko hi languta ximunahatu lexi a nga xi tirhisa laha ka ka ka pit bull i swilo leswi swi swi resonator-ku na vanhu vo tala vanhu va swi rhandza ku ku ku twa vanhu van'wani va ti va boast-a va vulavula hi ndlela yo boast-a loko u cheka ni le ka gaza celebrities or celebs i vanhu lava i kuma ku loko wo cheka ti-post ta vona kumbe ti-videos ta vona hi letiya to boast-a boast-a you must boast about whatever you have to gain followers. So if i kota ku boast vanhu vo tala va chava ku boast na mina na chava ku boast ne se loko ni twa munhu un'wana loyi u kumaka ku a nga fika a ni yimela ka xiphemu lexiya xo boast swa boha ni n'wi landzelela so dyi one la dyi le ku boast-eni hi talenta ya dyona ku va dyi nyikiwini a ku hi nge dyi teki nyiko and everything um no ku dyi kuma opportunity a dyi a dyi vhe dyi khoma hi mandla mambirhi laha dyi nge ni pitbull loko ni luma a ni tshiki loko no ze ti kuma chance chance yitsongo ni yi kumaku na yi tirhisa hi leswi Juva na Swivola a vulavulaku la it's a very good song mara lexi xi ndlaku ku ni rhandza ngopfu risimu leri ra Pitbull i mhaka liya ya ku G1 i suke ka maendlelo lamaya ma ntolovelo lama mina ni nga ma tsakeleku hi ku ya hi G1 leswi a swi ndlaku ka music you know maybe a nga endla breaking news na mina a respond ka video leyiwa swa humelela G1 twenty respond mara I don't think he's gonna do that but I'm just saying

then va ku swilo leswiwa swa fana mos like i moved from track number one to track i think it was matsatsa number eighteen ya um ntlangeni ni va va va ku swa fana so hi leswi ni ringeta ku swi vulavula lava ni vulavuli a ni ngo swa fana swa yena a swi fani ni lava ku mara loko swi yingisele ngo swi landzelela nguva swi ta ku pfuna ku hambana mara loko kuma ku a swi landzeleli ngo swa dyiwani u titwa u nga ri swa swa fana sweswi yini ko cinca ma ti-lyrics mara ka risimu ra pitbull dyiwani stayed away ka ti beat leti a ti endlaka to fana hi ku ya hi mina ivi a endla beat yin'wana ya different nyana ka album leyiwani just to give us a flavor ku fana na risimu lera ra soli makamu ahe buti jiwani you know that beat was a little different maybe ku it was a little slowed down in terms of tempo mara i swilo leswi a nga a nga tirha kahle hi ku ya hi Just creating that video loko ni ringise risimu leriya ni twe ri ni tsundzusa risimu rin'wana nga tshama ri humesa hi Benny Mayengani a famba na Prince Rhangani ka album leyi a I think a producer hi Prince Rhangani ve ri Fire Brigade album ya kona risimu leri ma track leyi ve ri va ka Baloyi va ka va va ka Baloyi ne ni ni tsakile hingrekani ya ka ndhengedzo like mayimbelelo lama like in terms of call and response leyi nga tirhisiwa laha ka ku hlavelela ne Swa yelana na risimu leriya ra ra ra ra Ben Mayengani leriya ra ra va ka Baloi mara G-One u tirhile ka album leyiwani I really love that song ya Pitbull in terms of irregardless of the lyrics I mean lyrics in terms of creation creativity matsalelo G-One is just a genius guys um that's why ni ku byi tirhe ngopfu ka album leyiwa lero Question, Hi kona laha ku dyiwani swi nga ndla hi ku hi vengu veka ka ti mainstream ta ti music artist ta Xitsonga na? Is he contesting that by this releasing this kind of album? I mean ha n'wi tiva dyiwani ro heviya hi ku ya hi mina ni tolovele ku twa dyiwani swa yena kuma ku xi le ku cingeni ni ta swi vula hi ndlela leyi xi le ku cingeni ka vavanuna you know kuma ku before vavanuna if you don't get it you don't get it ne cingo ra vavanuna you know ti jokes ta kona ku twa ti jokes ta vavanuna all those things don't read if you didn't get it you don't get it um yeah idume kuva va ku ve chingela vavasati i mean we all know that and swi kaneta kanetina i think intle interview yin'wana na xisa xin'wana xa xona ta ti-youtube ala ta duka ku bayi vava intle interview na xisa xin'wana xi na ti-youtube ala

I mean a ni nga pick up honestly speaking mo ni byela xi xitori xa xa xa xa xidomu xa mukhegula ne hileswi mina loko ni yingisele swi leriya ni nga swi twisa swona ni swi yingisele hi ndlela yin'wana ni fike ni teka risimu leriya hi ndlela ya xihenhla swinene ni dzika ngopfu mina ne ni twa ngo onge maybe Joan siku rin'wana a nga hi byela mhani eish I wish I had that thing loko ni nga n'wi foyinela maybe a ta a ta hi clarify-ela swilo leswiwani a ni ta vutisa ku What is this song about? Is it this song really really literally about xidumbu xa mukhegula lexi ve nge a hi mina ni nga ni xi pick up um i mabundza a nga pick up then loko mina se ni ya deliver xidumbu enkosini ni hlamala loko se mhani eh, kumbe nsati a ku munhu wa xisati a yima a vulavula hi ku hi lahlekeleni swa tika ku lahlekela hi nuna ivi na na na switlhangu swi yima swi vulavula swi ku swi tiva ku ku lahlekela hi hi papa ku veni yehe a twa hi nga ri i deliver xidumbu xa mukhegula a kosisa swivoko he swi la ku munhu loyi nga tisela yena a yena mi loko ni ringisa risimu leriya hi ku ya hi mina a ni twa hi nga ri ri vulavula la hi ku hi hi nhwenyani loyi kuma ku exi leswa ni ku swa tekanyana ku hi ku dyiwa na dilebiseni ka vavasati na Because look, in Sela, I agree, I mean, guys, I, I, wish, I wish there was a way to clarify this thing. Ntwanga, anitwa onge, that's why there's a change. Anitwa onge, similar to love like, loko duku a mina ni nga pick up swa ku a mina ni nga n'wi landza ni le ndlwini That's how I felt like risimu ra mijolo ra vulavula hi mfenyi nhwana un'wana loyi a nga tekiwa u kuma ku i xifenyi um vanhu la tikweni va va va cincana hi yena i kuma ku majita ma tlhe ma vulavula hi yena ma tibuma ku ha tolo a ni a ni dyi tekini namuntlha hi dyi landi wa swi tiva swo taniya hi majita ma loko ma hlangane na hakanyingi va tala ku swi endla leswaku ma ma vulavula hi swona ku heyi dyi na ha tolo ni nga dyona wena dyi landi munduku Ah, u kuma ku a va holovi hikuva va kha va dyeriwa na wena wena wena ku nga swi tivi ku magita lama mambirhi wo dya ku nga ri hi le ku ma phuntiseni ma swi tiva ku ma dyeriwa na wena that's what i thought ku loko loko a ku a hi mina ni nga pick up-a leswaku namuntlha a hi mina ni nga n'wi landza emabunda a nga n'wi landza mina ni luya sweswiwani mina no fela shop na mhani ni nga dyangi hikuva um nuna wa nuna wa nsati luya a a a ni kumile na yena maybe i don't know how that's why i don't understand kumbexani hey, guys this is this is a very confusing song hi ku ya mina ni twa nga risimu ro ka mujolo ro vulavula hikuva ku ni nhunu lo wa xikwembu wu wu wu rhandzana na vavanuna vo tala kuma ku a kuma ku tekiwini la xitandini mara a ri na mina kuma mina lo a swi kuma a a twa nga ri um ximunhatwa lexi a ni nga ta ku i jiyiwani hi ku a ni ya nga ku yimbeleleni um Probably u kuma ku Mabunda yi tsandzeke ku va yi n'wi tlherisa kumbe ku n'wi nyika mali yo tlhela u kuma ku um Jiwani hi to ti nga na movha se a to hundza ti n'wi drop-a se va vhela va va kuma tona ku ho swi la ku wena i i busy na nsati wa mina wa vona um xidumbu xa mukhegula exi mara loko se ri cinca ri va ri va ka xidumbu xa mukhegula swi swi va revealed ku ri it's not what I thought yoh.

Leswi ri nga hlamuserisiwa xiswona a ko siva siviwa swo karhi hikuva ku tirhisiwe timbya ya nkosi kumbexana ku va ya ya ya mochara na na vanhu lavo deliver swidumbu loko u lomu nkosini a feth a feth xidumbu lexiya i munhu a i munhu wo hanya phela but not hi loko i i munhu la nga lova ko va nhwanyana lowo wo jikajika na vafana la tikweni hi leswi ma swi twisisa swona that's why I don't like analysing lot of lyrics mara. It's a good album shame ra ra ra ra twa ra- it's a good album vanhu mi le ku yi rhandzeni and one of the reasons why vanhu va ri ku rhandzeni ka album ya Soul Makam this is one of the reasons why vanhu va ri ku rhandzeni ka music wa Soul Makam right now because I feel like a ni xilo xin'wana na xin'wana ku na ti-season la misaveni ne ku na ti-season to karhi ku na ti-season leta ta ku ku ku tlangiwa ti- tinsimu to to cinisa kuma ku vanhu vo rhandza ku cina na ku va kuma ku vanhu va expect swo karhi hi ku ya hi genre yo karhi like for example genre yo fana na vo Vin Mayengani genre yo fana na Prince Rhangani va Mr Post va Dr Josh Rimani Solo Makamu no I put them in one basket ne na vo Oscar Makamu genre leya vanhu vo tala va va langutele tinsimu to like ni nga swi vita njhani tinsi like ku tinsimu ti fanele ti yimbeleriwa ngopfu ku fanele ku va ku ri na ti-lyrics to tala leswaku risimu ri ve fe ri va ri na m- eh, xitori lexi risimu ri xi ri xi hlamuselaka um maybe leswi a ni ta swi expand-a ngopfu loko ni vulavula hi album ya prince ranga ya maybe this is would be my point actually because i feel like i could be fair to use it that side not here mara i just want to say ku ri this is one of the reason vanhu va le ku rhandzeni ka ka ka switori a ka music mara maybe let me say because na mina loko ni yingisele music actually i feel like music creation hi ku ya mina swi yi tsakisa the most interesting part ya music creation hi loko i ku i kume i i tsale xitori ne ivi fane se i fane i khomanisa xitori na beat yo karhi ivi swi ndla nghoma So sweswiwani vanhu va khomele ngopfu ka switori they like to hear what is the story of this song loko wo fika ku he se vana mani leswi a hi swi expectaka ka va um vana masaka mani yowe hi swi expecta ka va ka va dj mfundhisi leswaku ma ku va ku va swi swi layinana swo hlekisa swo tsakisa leswi nga khomanisiwa mara kuma ku a ko va na xitori xikulu kumba ngopfu lexi nga kona So ka music lowa wo fana lowa wa wa va Benny wa wa Soli Makamu ku expect-iwa ku vanhu va fanele va it's either va dyondzisiwa kumbe va byeriwa xitori xitori xo hlekisa kumbe xo tsakisa kumbe xo nyanyula swin'wana na swin'wana swo swo hela hi ndlela ende loko se i ri hava xitori xo xi vula vanhu va twa nga ri a a a a swi swa wa swi bi like lyrics hi tona ti nga khoma vunanga sweswiwani right now ti-lyrics ya i think this is the best point ti-lyrics. hi tona ti nga khoma vunanga bya Xitsonga right now. Loko i tsala nghoma sweswiwani vanhu va ti rhandzela ti-lyrics than ti-beat. Swa endla u kuma ku i endla ti-beat to hisa mara va nga ti rhandzi. So ka Solly Makamba ni va ti rhandzela message lowu ti taka na wona ende swilo swa byona swa tsakisa, swa hlekisa, swa hungasa, swa dyondzisa most of the songs that he is saying, some of the things swi hidden hi nge swi twisisi ku vulavula hi yini so i feel like more that is actually one of the interesting part especially loko languta ka ka mhaka xidomu xa mukhegula even na ti-titles leti a ti tirhisaka vanhu va rhandza swilo swo fana sweswiyani ende g one i study vanhu lavawa va rhandza ku munhu va xitsonga and i va kumile va khome hi ti-balls that's why endla swo so so a ni ta ku kudos to g one i feel like i'll give this album how much can i give this album in terms of uh, ti-ratings ni nga nyika yini ni nga yi nyika yini ya album ya Solo Makamu G one leyi nga leyi nga na tinsimu ta va Pitbull, Bim Jam Makhegula na ti Hot Hot Champagne na yin'wana swi tele guys i i album leyi nga endliwa kahle yi sasekile ende na matirhiselo ya ya majojo I think is majojo or. With the Mbodze, I'm not sure who's, who's the guy loyi a a taka a fika a nghenelela hoxa voice yin'wana ya different swo swo nandzihisa mani na leswi a byi swi tirhisaka swa ti-effect leyo swa ku wewe swa swa ku wewe tere pai wewe swa tsakisa swilo leswa swa nandzihisa tinghoma and then tona ri dyiwa byi byi swi tirhise kahle ngopfu na ti-rollings ta dyona risimu loko ri ncinca wa ri twa ku ri ncinca ra rola ri ncinca tin'wana tinghoma loko ti ba wo hlamala se yi cincile mara yi nga rholangi le mafon'wini yi fanele yi rhola and ya dyiwa data ti tirhisa ti-rollings which is good man I, I, I like it I, I really like it so I'll give G1 a 9 out, 9 out of 10 yes I'll give G1 a 10 ni tshemba ku ni nge bifa bifu laha handle ni ti fans ta G1 because the last time ni nga vulavula hi G1's music hey ni chingheriwe ngopfu mi yi rhuketeriwa ni byeriwa timhaka ta mhana mina hi mhaka wa milo dyiwani guys come on can't be taking that serious um ya hi leswi a na vulavula hi swona mara uh, I, i hope you one one day maybe you comment because he's a fan of the show uh, nkanelo wa gingirikani so hopefully, hopefully he's gonna comment and tell us clarify that part ya xidumbu xa mukhegula ku ri a ku nga ri xitori xa mujolo na kumbe mpelampela a vulavula hi dumbu xa mukhegula na what is the theme of this song yeah I, like ni ni na question mark and then ni- ni titwa ni phuntile loko ni ni- ni- leswi ni nga ri- ni nga swi twa ni twa nga ri a like no ni titwa ni phuntile a ni twa nga ri a ni swi twisisanga yeah let's be honest ni dyondziseni mina laha hansi guys mi ni vamba mi ni kakatula mi ni twa swilongwana le gere hi mina ni kha ni teka xitori xipitso leki le nyora am test ni twa torha salu salu salu mina titimeli nga titimeli nga titimeli nga titimeli